Первый татарин в UFC, это что? Жылама, жылама еще гына сөйлә. Э, жылама, жылама. Бер ике сүз, просто бер ике сүз. Бер ике сүз. Бик матур җиңелдек, брат. Иң мөһиме тишек носки һәм җыгылып 1-8 минут кыланып ятырга кирәк, и все. Микрофон эшләми барыбер.
Теләсә нәрсә сөйләсәң дә була. Әйдә. Җәмәгать баршагызга сәлам. Бүгенге безнең сәяхәтебез Акбарс көрәш сараена, чөнки нәкъ менә монда бүген футбол турниры оештырылган. Турнир микрофон дип атала. Ә ничек оештырылган һәм кемнәр анда уйныйлар? Сез хәзер үзегез барысын да күрерсез. Киттекме? Киттек. Нишләп йөрисең син монда? Монда уйнарга килдем.
Без финалда вообще-то. Кем белән?
Э, без алып баручылар командасы татар радиосына каршы уйнаячакбыз әлеге командада амплуаң в основном запаста торучы гайса маликов үзе э, Абыйсыз килде. Нишлисең инде син хәзер абыйны ташлап киткәч тә инде? Ну, ул китте инде. Җылама.
Җыламыйча гына сөйлә. Э, Җылама, җылама. Давай нормальный вопрос.
Микрофон эшләми барыбер. А, что? Теләсә нәрсә сөйләсәң дә була. Әйдә. Турнирның оештыручысы, иң шәп футболчысы Фәнил Ваказов янына юл тотабыз. Әйдә ятып сөйләшик әле, Фәнил. Дустым. Сәлам. Икенче елга тагын командалар күбәер микән? Э, командаларны без махсус күбәйтмибез, чөнки э, менә күрәсме, инде турнир иртә белән башланган, яны хаман бит алмый. Команда өст, бер генә команда өстәлсә дә, ул уже э, анда тагын уеннар өстәлә, шуңа күрә. Бәлки без аны киләчәктә үткәребез 2 көн. Беренче көнне булыр э, теге группа этаплары, икенче көнне чисто тик- шундый шоу итеп ясарга финалларын. Менә тагын мондый бер шәп идея бар, әйме? Мин бокс белән шөгыльләнәм бит, әйме? Синең оештыручы сәләтең бигрәк шәп икән, әйме? Бәлкем без икенче елга нәрсә дә булса оештырырбыз шундый теге э, артистларны, баянчыларны, ниләрне сугыштырып шундый теге берәр. Бу бик яхшы идея.
Э, Бокс перчаткалары белән

Аны ярата муллалар. Шулай бит? Шуңа күрә дә икенче елга, наверное, муллалар командасы алып киләбез. Хәзрәтләр командасы. Хәзрәтләр командасы. Алла бирсә. Алла бирсә. Насыйп булса, сакаллар командасы була инде. Футболда иң мөһиме тишек носки һәм прическа.
Прическа һәм матур иттереп җыгылып, 1-8 минут кыланып ятырга кирәк. И все, менә. Һәм һәм җанатарлар.
Безнең өчен Татар радиосы командасы өчен җан атып торалар алар онлайн э, ютубтан Трансляцияне дә карап торалар һәм инде безгә WhatsApp'тан да язып торалар. Молодцы җегетләр. Премия бирәбез диделәр. Ә, Татар радиосының командасы быел турнир микрофон э, турнирында беренче тапкыр финалга чыкты. Ура! Дөресен әйткәндә, бер- барлык уенчылар арыды. Кемнәрнеңдер җәрәхәтләре бар, травмалары бар. Ләкин без ахыргача Хәтта әнә Илсур чәнти бармагын сындырды. Ләкин без аларга каршы торырга әзер һәм җәрәхәтләргә карамыйча, без инде сынган аякларга, сынган бармакларга карамыйча, чыгып аларга каршы басачакбыз һәм җиңәчәкбез. Турнир әйбәт бара.
Без Татар радиосы уйламаганда, көтмәгәндә чыктык финалга. Менә шунысы мөһим. Менә без өч уен уздырдык. Беренче, э, иң беренче уен уенны да гомумән без башлап җибәрдек инде. Алып баручылар командасы белән бик көчле уенчылар аларга 5-0 белән җиңелдек, ләкин бик матур уен күрсәттек. Гомумән мин канәгать. Бик матур җиңелдек. Бик матур җиңелдек, брат. Комментатор.
Лайф.
Һәр даим бергә уйныйбыз. Шуңа күрә егетләр бер-берсе ничә уйнаганнарын беләләр. Мәсәлән, Илнар Күңелле монда.
Ә, Менә бу турнирның максаты нимәдә?
Сәламәт яшәү рәвешен пропагандлау һәм шушы татар э, мөхитенә булган шәхесләрне бер ну бәйрәмгә җыю. Берләшү, аралашу, тусовка.
Хоп! Хоп! Хоп! Хоп! Хоп! Рифат белән бергә Рамил Шарабжан белән тиз генә аралашып алыйк әле. Ул төшерә дә, э, ул безгә җавап бирә дә. Рамил, син нишләп уйнамыйсың? Мин бүген, ә, бүген дим, быел ял итәм мин, потому что э, арка авырту сәбәпле мин инде рисковать итәргә булмадым. Но мин барлык коллегаларны поддержать итәргә килдем. Э, Иде ютубтан гына карап түгел, ә монда идея талмыйм мин. Самый главный, җәрәхәтсез катнашып, Э, күңелгә э, ниндидер стимул алу коллегалар белән күрешү һәр көн күрешә алмыйбыз бер ике сүз бер ике сүз просто бер ике сүз бер ике сүз ильяс та шундый монысы да шундый син дә сүз бирмәделәр дә өч дүрт э,
әлеге турнирда нишләп йөрисез сез син беләсеңме без без финалга хәле чыкканбыз икән финалда уйныйбыз бүген һәм без без дип инде илшат ул юк илшат юк безнең командада түгел ләкин без бергә Менә ничек футболсыз килә шулай аңлагыз. Безнең футболга теге бер төрле булса да, э, бер төрле. Э, Җәмәгать без футбол дип карарга килгән идек, ләкин э, монда UFC-дагы беренче ай, э, беренче футбол фанаты һәм дә инде UFC-дагы беренче тот, бердән бер татар егете Ренат Гладиатор Фахретдинов үзе